Татарларның башкаласы булган Казанда сәламнәргә рәхсәт итегез. Хуш килдегез! Минем чыгышым, мөгаен, иң четерекле һәм шул ук вакытта иң еш күтәрелә торган мәсьәләләрнең берсе, Татарстандагы ике теллелеккә багышлана. Хәзер мин сезгә бу мәсьәләгә яшьләрнең карашы нинди булганын җиткерергә тырышырмын. Мәгълүм ки, рәсми рәвештә безнең инде 22 ел дәвамында Татарстаныбызда ике дәүләт телләре турында закон тормышка ашырыла. 1992 нче елдан бирле безнең Конституциябездә татар һәм рус телләренең бертигез дәрәҗәдә кулланылышы беркетелгән. Вакыт күп узды. Нинди нәтиҗәләргә ирештек? Бер яктан, әйе, нәтиҗәләр чыннан да зур, күп кенә проектлар тормышка ашырылды. Күп кенә мәктәпләр ачылды, урамнарда хәзер татарча ишетеп, күреп була. Ләкин, кызганычка каршы, икенче яктан караганда, татар теленең дәрәҗәсе әлегә җитәрлек дәрәҗәдә югары түгел. Моның сәбәбен эзләгәндә, гадәттә, без биполяр күренешкә пәйда булабыз. Бер яктан, хөкүмәт гаепле дип әйтәләр, икенче яктан исә, хөкүмәт гаепле түгел, җәмгыять пассив дип әйтәләр. Чынлыкта исә татар теленең чын дәүләт теле дәрәҗәсенә ирешү ике яклы тырышлыктан тора. Әйе, дәүләт өстендә дә бурычлар бик күп. Әгәр дә безнең президентыбыз, министрларыбыз, депутатларыбыз татар телен ешрак кулланса һәм татар теле мәсьәләсенә игътибарлырак булса, әлбәттә ки, җирле оешмалар да, терле-терле җитәкчеләр дә, терле Коммерция оешмалары да татар теленә игътибарлырак булыр, җитәкчелегебез, җитәкчеләребездән үрнәк алырлар иде. Әгәр дә Хөкүмәт һәм безнең Дәүләт Советы утырышларында да татарча исәнләшү генә түгел, шул ук вакытта фикер аралашу да булса, әлбәттә ки, бу күп кенә кешегә зур гына бер сигнал булыр иде. Ләкин моның белән генә татар теле чын дәүләт теле дәрәҗәсенә үсеп китә дигән сүз түгел.

Бу карашны безгә тормыш стиле буларак кабул ителергә кирәктер. Бу бик гади. Гади генә берничә мисал китерергә рөхсәт итегез. Әле күптән генә түгел Казанның транспортында, әйтик, татар телендә игъланнар ясалмый иде, татар телендә мәгълүмат юк иде диярлек. Бу күренешкә битараф булмыйча, күп кенә форум активистлары, журналистлар мэриягә күпләп хатлар язды. Һәм инде шөкер, хәзерге вакытта Барлык җәмәгать транспортында ике дәүләт теле бертигез дәрәҗәдә кулланыла. Казанлылар белән, әлбәттә, кунаклар да игътибар иткәннәр дә. Безнең хәтта видеотаблолар, тукталышларда, хәтта инде анда да татар теле үтеп керде. Ягъни, хатлар язу саен мәсьәләләр хәл ителә. Икенче бер мисал, Универсиада алдында гына Казанда инфраструктураны яңартканда яңа юл күрсәткечләрен элгәннәр. Ләкин алар бары тик рус һәм инглиз телләрендә генә башкарылган иде.

Әгәр дә гән без хәрәкәт итәбез икән, әгәр дә гән без битараф булмыйча хатлар язабыз икән, шалтыратабыз, сорыйбыз икән, ул була, Аллаһу боерса. Әгәр дә гән без пассив кына татарча нигә юк дип үз алдыбызда гына сөйләп утырсак, бернәрсә дә булмаячак. Шуңа күрә бу принципны һәрбер урында тормышка ашырыйк. Һәрбер кибет булсынмы, оешма булсынмы, җәмәгать урыны булсынмы, теләсә кайга кая килүгә үк, монда да татарча булырга тиеш. Ә нигә бу да татарча булмасын дигән соравыбызны бирик һәм җаваплы кешеләргә моның турында җиткерик. Бер хат язу, бер шалтырату сездән берничә минут вакыт кына алачак. Икенче яктан, татар теле үсешенә бу шулкадәр көчле, зур терәк булачак.

Эш шунда, хәтта кайбер дәүләт хезмәткәрләре турысыннан татарча язылган хатларга да, гафу итегез, пишите на понятном языке дигән җаваплар яңгырады. Бу, әлбәттә, һич тә дөрес түгел. Бу хәлне безгә төзәтергә кирәк. Һәм шуңа күрә мин форум исеменнән биредә утырган Татарстан җитәкчелегенә шундый тәкъдим белән чыгам. Безнең җөмһүриятебездә ике теллелекне саклау һәм үстерү максатыннан, Дәүләт телләре турындагы канун нигезендә Татарстан Президенты каршында ике теллелек мәсьәләләре буенча омбудсмен, ягъни Омбудсмен по вопросам двуязычия при Президенте Республики Татарстан, һәм дә Татарстан Хөкүмәте каршында Иҗтимагый шура, ягъни Общественный совет при Правительстве Республики Татарстан по вопросам двуязычия булдырырга тәкъдим итәм. Һәм дә иң мөхиме, бу урында гадәттә отпискалар белән шөгыльләнгән чиновникларны түгел, ә реаль ике теллелек өчен көрәшкән, бу өлкәләрдә күп хезмәт куйган кешеләрне билгеләргә тәкъдим итәм. Һәм дә шәхсән үземнән шундый бер тәкъдим, әйтик, шул ук омбудсмен вазыйфасына биредә форум коручыларның күпчелеге белгән, инде озак еллар вакытында татар теле белән рус теле-ның тигезлеге өчен актив хәрәкәт алып барган журналист Рима Бикмөхәммәтованы тәкъдим итәм. Бу тәкъдимнәрне резолюциягә кертүегезне сорыйм. Тагын бер тәкъдимем бар. Татарча язулар булган очракта да кызганычка каршы еш кына тәрҗемә иткәндә татар телендә күп кенә хаталар китә. Бу күренеш инглиз теле эчендә хас калды безнең кызганычка каршы Татарстаныбызда. Югыйсә безнең татар һәм инглиз теле белгечләре шактый күп. Проблема шунда, эш нинди бер системага салынмаган. Шуңа бәйле шулай ук резолюциягә кертергә тәкъдим иткән тәкъдимем, Казанда бер бердәм тәрҗемә үзәген булдырырга тәкъдим итәм һәм барлык тәрҗемәләр, барлык элмә такталары булсынмы, билбордлар булсынмы, теләсә нәрсә шушы тәрҗемә үзәге аша үтеп, анда татар теленең дөреслеге, камиллеге тикшерелсә иде. Бу безнең республика кулыннан килгән эш. Туган телебезнең үсеше бер юнәлештә генә барырга тиеш. Аның кулланылыш даирәләре киңәяргә тиеш. Әгәр дә тел үсештә түгел икән, әгәр дә прогресс күзәтелми икән, димәк, автоматик рәвештә телнең регрессы, артка чигенеше башлана. Шуңа күрә безгә бөтен тырышлыкларыбызны, бөтен көчебезне татар телен яңа өлкәләрдә, яңа сфераларда, яңа урыннарда куллана башлауга юнәлтергә кирәк дип саныйм. Татарча интернетта контентны баету кирәк. Күп кенә гаджетларны, яңа хәзер куллана торган программаларны барысын да татарча булдыруны хуп итәргә кирәк дип саныйм. Һәм без беләбез, тагын бер мисал, татар теле театр өлкәсенә инде моңа кадәр бер гасыр элек кереп килде, беләбез, һәм ныклы урнашты. Ләкин арагызда, мәсәлән, хәзер сездән дә сорасак та, күпме кеше, мәсәлән, театрга елына күпме тапкыр йөри һәм шул ук вакытта кинотеатрга күпме тапкыр йөри? Әлбәттә ки, хәзерге вакытта кино заманы. Шуңа бәйле, безгә калса, чит ил фильмнарын да татар теленә тәрҗемә итеп һәм татар фильмнарын төшерү өчен җайга салу мәсьәләсе шактый актуаль. Һәм шуңа бәйле форум резолюциясенә кертергә теләгән тагын бер тәкъдимем, ул Казанда татар телендә фильмнар күрсәтүче кинотеатрны булдыру тәкъдим ителде. Биредә утырган Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәләгә дә игътибар бирсә иде. Татар телендә мәгариф өлкәсе дә, әлбәттә ки, үсештә булырга тиеш. Хәзер, ни кызганыч, бездә тискәре күренеш сизелә. Безнең җәмгыятьнең һәм Татарстан хөкүмәтенең алдынгы адымнары буларак, безгә калса, бердәм дәүләт имтиханын егерме татарча да тапшыру мөмкинлеген торгызу, шулай ук мәктәпләребездә татар телендә фәннәрне укытуны һәм югары белемне татар телендә алу мөмкинлеген булдыру торырга тиеш дип саныйбыз. Әгәр дә гын без балалар бакчасы, мәктәп һәм университет чылбырын тулысы белән татар телендә укып алу мөмкинлеген булдырсак, бу безнең тел тел үсешенең менә дигән гарантиясе булачак. Монсыз татар теле үсеше мөмкинме? Моны әйтү шактый авыр. Һәм дә инде шул ук нисбәттән Татарстан шәһәрләрендә эре шәһәрләрендә, район үзәкләрендә милли элитаны тәрбияләгән, ныклы белем бирә алган Элитар мәктәп-гимназияләрне булдыру дөрес дип саныйбыз. Безнең фикеребезчә, менә бу очракларда дәүләтнең һәм җәмгыятьнең ике теллелеккә ирешү теләге, тырышлыгы һәм татар телен чын дәүләт теле итү максаты уңышка ирешәчәк. Ә без, яшьләр исә, бу сорауларда, бу мәсьәләләргә дәүләткә һәрвакыт һәм һәртөрле яктан ярдәм итәргә әзербез. Һәм инде соңыннан, биредә утыручы милләттәшләргә мөрәҗәгать итәсем килә.